Watch dis video for di hottest and latest global tori make you know wetin dey happen for world. Na Pidgin Tori Global be dis, where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija pidgin. If e dey happen for di world, we go dey run am here di way you sabi am. Oya make we enter today gist. Israel don confirm say dem strike one centrifuge site inside Tehran plus weapon factories overnight. Di attack na part of dia latest move against Iran.

France dey warn make nobody push for regime change, but Germany dey happy say Israel dey handle di hard part. UAE Foreign Minister Sheikh Abdullahi bin Zayed Al Nahyan don call on di UN Security Council make dem quick do something to stop di fight between Israel and Iran. Di minister tok say e dey important make diplomacy enter before di matter waka enter dangerous level. E warn say if dem no take time,

Di G-seven leaders sef sign joint statement beg make everybody cool down, call for ceasefire for Gaza and make wahala no escalate. Even though Trump waka early, according to reports, di man presence still strong for di summit ground as world leaders dey reason serious global matters. E dey clear say wetin Trump think or go do still dey influence di whole talk. WhatsApp don raise alarm say dem dey worried as Iranian government dey tell people make dem delete di app from their phone. Iranian state TV claim without proof say WhatsApp dey collect user info send am go Israel. But WhatsApp wey Meta get don deny am straight. Dem talk say dem no dey track people location, dem no dey save who people dey message and dem no dey read anybody private message. Dem add say dem no dey give any government bulk info. Because of their end-to-end encryption, even WhatsApp no fit see wetin people dey chat. Di company fear say dis kind false info fit be excuse for Iran to block di app, especially now wey people need am pass. China don begin move dia citizens comot for Tehran for Iran, according to wetin China news media tok. Di first batch of Chinese pipo don waka comot from Tehran enta Turkmenistan by road on Tuesday, na so di govment news agency report. Serious rain beat wey fall for West Virginia don cause flash flood wey kill at least six pipo, including one small pikin wey be just three years old, Rescue pipo still dey find odas wey dey miss as di water scata roads, carry cars and damage houses anyhow. Video from di area show say road don turn river and many houses don really scata no be small. Authorities say dem still dey work to reach all di affected places. Us authorities don charge seven California men for one heavy jewelry robbery wey happen almost three years ago wey dem call di biggest ever for us history. Di suspects thief gold, gems and luxury watches wey worth one hundred million dollars. Di whole thing happen wen one Brinks truck dey carry seventy three bags of jewelry comot from one show near San Francisco. As di truck stop for one quiet place for Lubeck, California, One driver bin dey sleep inside while di oda one go shop, na dia dem strike. According to court papers, di suspects don dey trail di truck from San Mateo, dem even follow am for about three hundred miles. Wen di truck stop for Lubek, dem steal twenty four bags full of expensive items. Officials neva tok how di men take open di truck, But dem believe say dem saw di padlock break, dem no use any weapon. Di truck bin dey go anoda jewelry show for Pasadena wen di tin happun on eleven July twenty twenty two. Dem don recover some of di stolen items afta police search some places on June sixteen For now, e neva clear weda di suspects get lawyers wey go speak for dem. Russia don tok say North Korea go send thousands of pipo come help dem rebuild dia Tursk region wey don scata becos of war. Na Russia Security Council Secretary Sergei Shoigu break di news afta e meet wit Kim Jong Un for Pyongyang on Tuesday. Shoigu call am fraternal assistance from North Korea, according to Russian reporters. Dem say over five thousand pipo go come, two military brigades and builders plus anoda one thousand pipo wey sabi clear landmines. North Korea still dey plan more wit Russia as both leaders tok about long-term agreement, but South Korea and Japan no happy. Dem tok say dis move break UN sanctions against North Korea. South Korea government tok say dem get serious wahala wit dis kind of illegal cooperation. Japan sef don raise alarm, Chief Cabinet Secretary Yoshimasa Hayashi tok say e go worsen di Ukraine mata and disturb peace around Japan. Plenty flights wey suppose enta or comot from Bali don cancel afta Mount Lewitobi lakilaki for Flores Island burst again on Tuesday, throw ash go over eleven kilometres high for sky. Di volcano, wey dey among di most active for Indonesia, erupt around five thirty five pm local time, according to volcanology agency. Dem raise alert to di highest level and warn everybody make dem no near anywhere within seven kilometres. So far, no report of anybody wey wound or die. but flight movement don jam ova twenty flights don cancel for gusti ungra rai airport air india air new zealand jetstar singapore airlines virgin australia and more don cancel or delay dia flights even air asia domestic flights to flores don stop Di volcano don disturb before, e erupt for November and kill nine pipo, plus thousands run comot for dia houses. Dem don advise pipo to wear face masks to avoid to inhale ash. At least one village don evacuate and ash dey fall for some oda villages outside di danger zone,

wey dem dey see don increase by three hundred percent for twenty twenty four alone and e fit make pipo dey chase children wey no dey real or even ignore real ones. IWF na group wey dey remove child abuse pictures from online, dem tok say di AI pics wey dem dey see now don dey so realistic even experts no fit tell di difference again. Dan Sexton wey be IWF Chief Technology Officer warn say police and rescue workers fit waste time dey try to save children wey AI just create, worse still, dem fit see real pikin wey dey suffer and think say na fake. Dem first start to dey notice di fake content around two years ago But now di ai don improve well well. Sexton say sometimes di picture dey mix wit real ones and dem no go even sabi which one be which. One analyst still share one painful example, say one girl wey suffer real abuse since twenty eleven, even afta dem catch di abuser, ai now don dey produce fresh fake pictures of di same girl and di fake ones even worse.